Ondan şu oglanda sen kwartira näçe wagt saklady? Mut özleri çörek görüp öjügleri bilen. Bir aý saklady.
Ondan näme edip gitdiň?
Şunuň nämelerine ugrap gitdiň? Şony aýt. Telefon pulunu ugrap. Ondan kimler tutdy seni?
Doganlary. Doganlarmy?
Men doganlarmy şoň? Men seni tanamam.
Ha? Men siz näme söýlänini bilemem. Git Ýa ed näçe beýdýäň oglanlar saňa çörek berende krasnadarda edetdiňmi şul işi dogryňy aýt. Ýok edeňok. Edeňokmy? Ýok.
Dogryjaňy aýda krasnadan grupba goýberjek hawa etdim diýäýseler. Edeňok. Şurada sen berýän el tatarlaň eline. Düşündiňmi? Ýok. Eden işiňe ökünýäňmi? Ýok.

Bolla geçe beýle. Goý taşla. Nur aga. Deret garady mesele boldy hem Rossiýada kam. Näme boldy? Garaşýar Dören öli doglan kwartiramyzy mugt bir aý sakladyk, iýdirdik, içirdik. Bulam iň soňunda biziň pullarymyzy, telefonymyzy ogurlady, başdy.
Ýa. Ýa sowra.
Ortalykda wideosy kesip ýören oglanmy şo. Edil özi.
Hüm. Ony tutan men. Tutdum men. Mhm. Tutdum muny. Tutduk gaçyrmadyk elden. Öýüne pullaryny goýdurdyk men onuň gulaglaryny. Hüm. Görýäňmi? Şu wideo ýa şu wideo bizden çykan ok. Hüm. Onuň diýjek bolýan zadym indi şu ýerde men Öwrendim. Şu sebäpli o üç gurşudy ýogalanlar Türkmenistanda ýygnap saklanyldy. Iki gün. Şo owur, şo owurlap gidenmi? Owurlap giden bizar şikaýat etdi. Bizar şikaýat etdi. Näme diýip şikaýat etdi? Men diýdi, založnyý alyp gorkuzdy öýümden. Pul goýdurdylar, bir ýüz on sekiz million pul diýdi, Türkmenistanyň manadynda. Ol ýöne owurlan puluny goýdurdyk biz. Daýza şo puluň ujundan şol oglany bileýdem alyp berdik. Ýene biz adamkärçilik edip muňa. Ynsap bor bilýäňmi ýene bor da ýejessi eý aýaly aňlap dur welin şu zady neme etmän şuňa diýip biz ýejessi bilen bir aýal maşgala ne işimiz bar biz oň ýaly zenana zada bir neme edip ýören adamlar dälda biz o Ondan öň bir ýaňy wideo çekipdir biz hakda. Hony biz aňyrda polisiýa berlen biziň aeroport adymyz we Türkmenistana bardygymyz biz gapyp alýarlar.
Nätdiňiz?
Hawa ýöne siziňem birazjyk ýalňyş eden ýeriňiz barda şo bir adamynyň erkinligini distisinde beýdip daňyp görüp ugraženiýa babatayda. Hony biz daňarmyz hä näme diýsene kwartira getirdiga Bilýäňmi? Öz kwartiraňda ýeter sakda gürleşip otyrdyk, köp uruş çekdik, turupdy, bize pyçak topuldy ol.
Pyçak bu topuldy.
Şo sebäpden biz ony daňyp saklan bol. Ol lybam özümize bir zeper ýetmesin diýip. Ol entägem şu ýerde Rossiýada gözläp ýören iki sany tatary bar. Biriniň ady Eduard, beýlekiniň adyny bilemok. Biriniň-ä puluny ogurlaýar, biriniňem arenda maşynyny münüp towulaýar. Matin matin. Pyçakly toplanma hutnama barmy? Awam saýa doglanlar bar ýanymyzda. Şunuň o wideony kamera zapis kamera zapis ýene ýokda ýöne oglanlaryň öz hutnamasy ýani şaýat bolup bilýärde. Aw, aw. Ýani ýani Ferono seret dostum men düşündim. Bir zat barda bu taýda eger biz herimiz öz hakymyzy miz adalat demokratik jemgyýet üçin aýdýan men muny konýeçne türkmenistanda ýok o zatlaň hiçsi ýöne adalat we demokratiki jemgyýetde döwletde kazyýet polisiýa şu zatlaryň üsti bilen biz kişo kömegi almaly ýagny her kim öz hakyny özi Ganyp, ýaňky ýaly urup, gorkuzyp şeýdip aljak bolsa, onda kazyýet hem gerek däl, polisiýa-da gerek däl, prokuror hem gerek däl, elbetde. Ýöne häzir anarhiýa gidip dur, häzir bezzakonýa gidip dur, Türkmenistanda-da şeýle, gynansagam Rossiýada-da şeýle, ýagny bir azajyk şo taýlarda-da bir kanunçylykda kemçilikler bar, çünki eşidip otyrys, oňa girip oturjak ýaly. Ýöne esasy indi Türkmenistana degişli ýeri, Türkmenistanyň içinde şeýle bir eden etdilikler bar, şeýle bir bikanunsyzlyklar bar, hatda zaprosda öldürilen bir giden adamlar bar we bul adamlar üçin şony öldüren adamlaryň özlerem jenaýat jogapkärçiligine çekilmedi ýagny. Sen zapros edende öldi ýagny, ony daňyp urup ýenjip sen birinjiden ony zapros etmek kanunda ýok ki. Ýagny bir adamynyň mertebesine ýetmek gadagan gidip durka, Urup-ýenjip ölüsini Allamyratmy nämemi şo bir buluja oglan bar-da milli howpsuzlyga çagyrylyp aýyň ýigrimi ýedisinde çagyrylyp otuzynda ölüsi berilýär üç günden soň.
Şonda
Al Allamyrat Hudaýramowdymy şo bir buluja oglan. Şunýa zatlary biz goýduk gördük we şuňa meňzeş başga-da Süleýman Tursunbaýewiň ine sud namasy bolan soň şolary mysal berýän. Başga-da muňa meňzeş birgiden mysallary bar ýöne sud namasy bolmansoň aýdybilemzok. Indi şu zatlary ýurduň içinde şulaň özleri ýerine ýetirýärmi? Indi sen barsaň basan kişi boljaklar, basjaklardyr hawa, biriniň näme hürriýetini elinden almak diýilýärda, näme azatlygyny elinden almak, biriniň azatlygyny elinden almak diýip hasaplanýardy. Şonuň.
Hawa, bir närse seredin agam, men iki müň ýigrimi üçünji ýyl bir üstüni çöldemegi öwredimde, obada biri bar, segsen ýediň oglany, Bir adam saýgarjan. Ol üç gezeg-ä oturyp gelen ogurlykda zatda. Alty gezeg Meltepä gidip gelen. Öýündäkiler zaý bar mundan. Garaz, bir gün men oglanlar bilen kafe oturmana garaýan ýeke özüm jaň etdim. Gel, otur ol jigim diýip, kafede. Boldy, barýan diýdim. Bizem bir käwagt oglançylyk üýşüp oturylýar-a, bilýänsiňiz özüňiz. Onuň gowgaň içinde ýöräp barýan bir oglan öňümden çykdy meň. Aý, jigim diýdi, gowy salamlaşdyk. Salowmaleýkim, Kakajan, kaka gowymy, aman-awa. Gaýtalalyşdym de, A, men gyssagly ýöräýin diýdim, ol durmup durjyn diýdi. Durdum, Howam diýdim, ol ýaňky aýtdy maňa. Magazyndan diýdi, bir çüýş arak, bir paçka çilim, ondan bir arçalyk kola suw, biram halwas alyp gel diýdi. Menem puluňy berýän agam, mesele ýok, alyp gelýän diýdim. Meň özüm owal altmyş manata gülli possolnik ilip ýördük Gürjüstanda. Ondan

Indi garaz bir uçdur. On gün geçdi, on, on bäş gün geçdi ol. Men kafede ýene otyryn welin, gapdalymdaky obadaşym, dostum içdi, ýagdaýy gowurak, peýan, goltugyny eýip öýüne alyp gelýär. Komedýam aglap jaň edýär. Oglum bu ýer çeken öýde dur diýip. Näme boldy eje diýsem öýde kakamam ýok. Ejem bilen ejem boýna pyçak diräp dur diýýär. Men seni eýtjek, beýtjek diýip namys mesele edip dur-a bärde. Men öýe ylgap bardym uje. Öýe ylgap bardym kakam gelipdir, kakam gürleşipdir onda. Men sen-men ýok namys mesele bärde. Ýaňky, eşek uran ýaly urdum, maňa-da pyçak topuldy, men elinden pyçagyny aldym, sebäbi özüm-ä muş bolda gatyn ana uladym. Şoň ýaly huý-pylýotlardan özümi goraýyn diýip. Eşek uran ýaly Dankiň özüni pyçakladym, meň öýüme pyçakly gelenligi sebäpli öldürjek boldum, elinden ejem, kakam aldy meň şony. Şeýdip, garaz, meň öz üstüme gelip, ol üstümi pyçakly geldi. Polis işgärlerine men öýdäkilere men gelmäkäm ejem jaň edýär. Polis işgärleri paçt iki sagatdan soň öýe gelýärler. Meni günäkär çykaryp, meni ýedi sudka ugratdylar.
Haramlar.
Ay bir dakika var abi bizim. Bura men çıkıp Yok bizde var ha. Polis işgärler hem tupo ya e, tupo öz işlerini bilen o öz işlerini bilmez o. Şon ýaly e, şon ýaly ýe- wagt e, nähili hereket etmelidigini hem bilen oklar. Men o gece polisiye bardım men özüm koyun oldum ha. Özümi göterip nol sertdi medeni işime könüp bolýar. Men şo gije bardym bolmy awurlar eşe uran ýawrup eljäň barjyň ýerinde goýmadylar.
Nätdiň bäh. Wah.
Sebäbi oňa degmediler sebäbi oň özi şolaň guly gulawy.
Men bir zady maslahat berjek şu aýdy diňleýän üç ýüze ýakyn adama şu bir zady maslahat berjek. Türkmenistanda Türkmenistanda maşyn sürýänem bolsaňyz kameraňyz bolsun öýüňizde-de kameraňyz bolsun Hemme ýerde kameraňyz bolsun kamera zapis edýän kameralar bara Türkmenistanda deliliňiz bolsun adamlar çünki şeýle bir döwre geldik şeýle bir döwre geldik siz haklydygyňyz subut edip bilmersiňiz inan şu wagt azyk gürrüň berýä käşke kamera bolsady diýýänsiň öýümde şeýdilärmi käşke kamera zapis etsin. A o diňe bir sözüň öne. Ilkam kamera bolmak üçin ilki naraman öýüň bolmandan men öýümi görüp görsem edil a aslynda iki komnat örem ýaňky ýaşap çykylyp çykermiş haçan ýykylsa ýykylýar şo zatlarymy düzedeýini bir rossiýa işlemäne gaýtdym üç aýlyk wiza bilen oň wagty dolup geçdi bile indi men ýurda barmajak bolup şo ýerde işläp hojalygymy düzedeýin urşa gideýin diýip otyryn ertir şol ussy üçin barsam palubom men basylýan ýene adym gara gidýän. Ölsem öleýin şo taýda näme bolsa bolaýyn diýip. Men düşerdim näme üç ýyl ol işläp ýörün özüm ussa bolan uşbekler bir aýdýan şol indi işläp şöýle pul jemleme bäriň ýagdaýynam görmeli pul äýleje bärdenem köýdürsem bolanam barýandym ýok a diňe urşa daýyp galýar. Hä. Üsküdä işleýän eden. Türkmenistan düzetmeli iň bolsa. Bar Ýok, barmaly däl. Ba- Barsagam düýetmäne barmaly dost. Başga bir ýagdaýda barmaly däl. Diňe bu, diňe Ebe- düýetmäne barmaly. Barsam aeroporta garaşyp otyrlar ama. Sebäbi meň arkamda adam ýok. Bir nähili üçindirsem şu wagtky ýaşulimem öweý. Bilýäňmi öz kakam ýogalan. Meň götümi gora biljek adamym ýok.

Adalat ýok ýerde sen her wagt baryp bigünä ýanyp gitmegiň mümkinda her wagt. Şol men bardygym bilen ýana men gidip şo rus duşy üçin basylsamda bäş ýyl oturaýyn on ýyl oturaýyn ýöne boşap gelermä men ýöne şo maşgalany gyramaly bolýa men ýalan töhmet üçin gidýänä.
Hawa. Şu wagt tiktoga wideo çekip goýupdyr şol oglan meň janymyň ýanýan ýeri gapdamdaky oglan suratym goýupdyr. Myrat Hajy ýa Hajymyrat Şükretdinow diýip ýatdan çykýar. Näme diýip bu öňünde bulawlan agam kwartira gelende men bäş wagt namaz okaýan Kuran Kerim kitap göterip bize wagyz gürrüň berip bizem eý şu gowuda ne zat diýip ýaraman ýatdy. Kwartirada bir aý muz saklap iýdirip içirip muz gözüň gelýäman çekýän çilimizi çekjek çilimine çenli alyp berip şeýdip saklady gaýury molla oglan bäş wagt diýip bolýar. Iň soňunda biz şeýtdi şu adam tiktok wideo goýupdyr. Indi man ol oba da adam geçipdir indi raýona da tanalyp ýöremsoň bir uruş zat bolup Azat diýdi ki Kakajan Horab fonda meň danym tiktokda polisiýa berlen şol oglan näme eýle beýle Kuran Kerim kitaby ellap aýdýa bize garganyp zat Kuran Kerim kitapda wideosy bar men oglana garşy aýdym onymiz biziň ýöränok. Eý ol ol ol Kuran Kerimi goýup zat edip ondan öňürti

Okuwçy wagtym onunjy klas. Urdular marşa garada menem pyçakladym. Dörtde urdular goly. Ol usta uçuşyna gitmedim. Urup meň boýnuma ogurlyk ýapyp ugratdylar sebäbi o wagt men passan hiç zady bilembok. Ogurlyk ýapyp ugratdylar meni malaletka boýnuma goýup ur ur. Mar etrabyň ogurlary.
Haramda. Haçan ýöne bärde bir iň içiň ýanýan ýeri biziň e, türkmenleriň bu Türkmenistanda adalatyň ýoklugy, adalatyň her adalatsyzlygyň her kimiň başyna geljekdigi ne düşünenoklar-da. Adalatsyzlyk bu gün bolmasa ertir her kimiň başyna gelýär. Seniň e, arkaňda biri ýok bolsa ýa puluň ýok bolsa sen Hökman bir gün baş başyňa belany satyn alýaň-da. Onsoň şoňa-da düşünmeýär-de biziň türkmenler. Haçan o beýnä, haçan barmaly o pikirler, olam bir düşnüksiz.
Äý men, äý agam, ynanmaýaňaý men görenimä ýer bar-a, gaty känkiç köpdi görenem däldir-la ýa-ni diňe pikir, şol iki müň on bäşden çaga bäşinji klasa özüm bilip başladym, on müň sigirini bakyp, eje mine gyýjyk iýmek bejek bolup, Oňalygap, maňalygap, oň sygyrdan gelen bije zapças sökýärdi, oň işigini dişläp, bäşini çykaryp, hassan okuwa döýdemok. Hepdede bir gün, iki gün okuwa gidip, galan günüm işläp, eselip. Ondan daşyna sypynyp, agşamlaň turnowka gitýärdim karateli zada. Gitdim, ýaşlandy, ýerlenme, olaň hiç zada peýdasy ýok. Diňe şol öňalygap bir galjak bolup etdim, diňe aýaknasty açdylar, ýykdylar, ýordular, ýykdylar, ýordular.
Hawa, şol ýurtda adalat bolmasa, näçe ylga ber, näçe jan ediber, peýdasy ýok. Ýurtda adalat ýok, sebäbi sen näçe Men bir zat sorajak. Azyk, sen sporda zada uruşmak üçin gatnaşan dälsiň-ä özüň, ho, aslada. Uruşmak üçin, ýene şindi, asyna Sport diýilýän zat özüňi beden taýdan taýýarlamak diýmek ol uruşmak üçin edilmeli zat däl aslynda. Ýok o däl ha men gep.
Ýok seret meň netim ha şu sportdan gatnap sport turizm okuwa girmek meň bar arzuwym itjikligimde.

Men Türkmenistanda alan ýerlerimi aýtdym, ol Mehmet alan ýerlerimi welaýatda guda basdyrdym, olara görkezdim, ol şo ýagdaýda jigim diýdi. Näme indi senden pul sorýarlar diýdi, sebäbi meň ýerden tanyşlygym bar. Iň ýönekeýsi meň dostum Türkmenistanda ýer aldy, bäş ýeri gyzly-ýzly karateýde. Şolar Prezident gahryhanasyna deşebili gulluk etmeli oglanlar pagrandan çykardylar, pul berenler-ä şoň ýaly ýere gidýär, bermediklerem bar başga ýerlerden. Ya men o koduk kızıklarını finans yapıp, pul da bilýän adamdan men bolly öz höwesimi kaçtı. Bir neme taydan. Ölyara nerve üçüp bilýän bir taydan. Şu tarafdan höwes hemme tarafdan kaçtı. Bolly özüm gara iş urdum. Etjek ustaçylyk öwreneyine şundan bir zat çörek iýmän gaty öwreneyim ustaçylykdan.
Bereket. Ynha görýäňmi, serediň, bir ýurtda seret, hemme kişi, ine bir klasda-da hemme kişi matematik bolup çykanok, ýa hemme kişi fizikany gowy düşünok. Şu klasyň içinde bir sany, iki sany fizika ökde çaga çykýar. Bir sany, iki sany matematik çykýar. Bir sanjak, iki sanjak bedenterbiýeden, şuny ýalak sport taýdan Indi şuňa häzir git medik boljakmydy? Ýog-ow diýer häzir. Şuňa medik boljakmydy? Ýok diýer. Çünki höwesi o däl. Ine, höwesi bar bolan adamlaram pul bilen, korrupsiýa bilen öňüni ýapdylar. Indi ha bir giden ýaşlarymyzyň geljegi zaýalanyp otyr. Öýlendiňmi sen Azik şu ýaşyňda? Men öýlenem, moňa men öýlenmerin. Men öýlenmäge barýan-da, men Türkmenistana barýan.
Bizerde

Täjikler ise puluny berenok olam eçe bir belli bir ady belli marketde soýýalar gören olsaň wideo moşt barandyram a täjikler soýýa haky çüý çörler. Ikisine soýa goýun soýan ýaly. Birinem öldürenoklar. Näme stawasýany aýtmak üçin, usky üçin aýtmak üçin. Goýýalar.
Ezik şy edil seniň wakaňda ha bara şu kanun bilmeýänligiňizem bar da ine başgada kän oglanlar şon ýaly kanun bilmeýändigi üçin bir kanun hereketler edýär aýagyny boýnunyň üstünde goýup ýetişiň şo bir kanun da onsoň başgada sen ýaly oglanlar kän da şon ýaly bir kanun hereket edýärler onsoň özleri haklam bolsa haksyz bolýar da şon ýaly şon ýaly etseň. Şoň üçin tatarlar bäş müň dollara pul goýdular-am, şony getirip berseň diýip. Men şo bäş müň dollary şony ertip, bäş müň dollarymy alyp gaýdýardym. Alyp gaýdansoň men Ýewropa geçýärdim. Men şony etmedim. Men öz türkmenim şul diýip.
Wah-wah Kara. Aziz.
Ýa. Men saňa bir zat düşündirin. Wirha, wot sen ne hoçeş da öz biziň Türkmenistanda, Türkmenistanymyzda ýa bir poresni zakon ätmeli bilesem. Hökmet. Sagatda işlemeli. Şunaka situasiýalar bolmamaly bilesem.

Gyzyklandan bolan fonly aýytdyjy, Mesele ýok, puluňy berýän ugradýan diý, şo wagt menden dokuz ýüz dollar pul sorady, üç aýlyk wiza, bileziň içinde diýdi, geçimiň hemme zady. Bolýa diýdim. Aý, gaýdaýyn diýip pul jemlendi, londan-mundan eýdip-beýdip onuň aparasy boldum-da galdym men. Şeýdip. Onda ýaňky oglan diýjek bolýanym, bilemok, gdeti bir otuz ýedi müň dollarymy, otuz bäş müň dollary adamlara sokup, maşenstwo edip, puluny alýa, daşary ýurda ugratjak diýip. Onam soň eşitdim. Indi şol oglan şu arkan gezip dur, basylmady ol.
Nätdi? Sag bol.
Daş ol dogry nedir diýip olam. Hä, ol nenedir-de çykda habarlarda-da. Otuz ýedi müň dollar alypdyr, hä, ýuu. Türkmenistan ed. Ol oglana men urşa sataşdymam, näme üçin sataşdym diý. Egara düşün, men agama aýtdym, sen diýdim, eşitdim gulagyma diýdi näçe adam dokument, puluny alypsyň bitirjek, bitireňok ekeniň diýdim. Bilýäňmi? Men diýdim, o pul berilmok diýdim. Men diýdim, haçan dokument bitir görkezin-de, wizaň ine bilerin diý jigim diýdim. Diý görkezin-de, mesele puluň ine diýip elimde görkezdim. Ondan soň men saňa pul berjek diýdim. Aý sen maňa maşennik diýjek bolýaň, muňly söz açyp gitdi, muňly urşuldy, ýene edildi. Ýaňky bilen. Sen maňa maşennik sözüňi açyp eşat etdi. Aý menem erkekmige gelip horçuk otur şunça ýyl diýdim, garagüýje hiç zat ýok, agam bärde diýdim, diňe gürleşip çözüldi, emme mesele diýsem aý, urdy maňa bir şabyk. Menem dur bilem-oý, bir ýyl aldyr, ölüşip-lam muzy gidýän-ä. Uruşdym men köle. Sähel bar soň ondan-mundan gulaga degdi-dä, şoň iňňin ylgady.
Bäh. Şu taýda, şu taýda men bir zat etjek bolýan. Şonça zat edipsiň, özüňem bir, başyňam bir alyp çyk, sen ýaly oglanlar bize gerek, Türkmenistana gerek, umuman.
Sen Hawa. Başarsa maňa Türkmenistana barmaly-dä, şu ýerde kelle goýdum, galyp.

Wsyo, Ber. başga, başga zat ýok bu ýanda.
A, Almany asmana zyň, ýere düşýänçä ýa pelek diýdäýnim, garaş, belki oňa çenli halk aýaga galmagy mümkin. Şu häkimiýeti bir aýyrsak, munuň şu türmedäkiler bar-a, birinji oçurt polny kamnise düzüp, täzeden tutuş hemmesini ad ýudo, ýagny söz azatlygy, syýasy tussaglara göni birinji oçur, göni boşatmaly olara. Ondan naçaram agyr jenaýat eden bolmasa, ýeňil jenaýat ýa-da on iki ýyl, on bäş ýyl oturanlar bar, olaram çykarmaly. On ýyldan geçen oturanlar bar, garry daýzalar bar diýýär, ejelerimiz bar diýýär bir giden. O psihologiyasy üýtgäp giden adamlar bar diýýär. Olaram boşatmaly. Ýok, türmäni bar-a, biraz azaltmaly, sanyny azaltmaly. Biram adamlary türmä dykmak bilen syýasat alyp barmaly däldi, jemgyýete gazanmak bilen syýasat alyp barmaly. Olary nädip jemgyýete gazanmaly täzeden? Ot türmä girdi diýip, onuň turdaboýy garalank gidip otyr. Üstesine-de, halkyň arasynda-da pes göz bilen seredilip otyr. Olar ýaly zatlary etmeli däl. Ol sähel-mähel zat üçinem ýöne türmä dikip oturmaly däl ol. Ony bar, tapsim etdiler, bar. Adalatly hereket etmeli ol zat. Bir tä soragym bar.
Rossiýada edilen lýuboý bir jenaýat, lýuboý, Rossiýada, wapşe, zarubejde edilen lýuboý bir jenaýat, şo ýandan

Bul häzir bul häzir arz şikaýat edilmedik, dela açylmadyk Russiýanyň territoriýasynda. Russiýanyň territoriýasynda dela açylan bolsa muny tagam goýmaýardylar. Tutardylar şo taýda neme ederdiler. Okey, znaçit, znaçit bratan, Türkmenistana, olar Türkmenistana barsa, bunu jenaýat çekjek bolsalar, Russiýada bolan zat üçin, ikandi bular rassledwiniýany geçerdiler bratan. Sen maňa şony düşündirseňä. Ha, nimeniň Arda bar-a. O taýda arda bar-a. Türk Türkmenistana baryp, hemme zady neme edip, wideolary görkezip, arda bar muň üstünde. We o arzaň esasynda wideo delili bar. Barsa, kanyeshna, o jenaýat eger Rossiýada çözgüdi ýa polisiýanyň üsti bilen kazyýet, sud işi amala aşyrylmadyk bolsa, Türkmenistan edýär onda. Edýär ýaly. Bak, bu ne?
Men çekip goýsaň, watandaşa, watandaşa onuň ikisem.
Bu promo men do konca düşünmän bu zada. No, meniň bilişime görä, eger-de bir adam Turkiýada ili zarubejde jenaýat eden bolsa, o jenaýat işini şo ýany çözmän bolsa, o Türkmenistanda o zady çözmäge haky ýok. Kandy, da, možda şu ýerde bitta faktor bar, to, şto, video

Alaja ýok onda diňe daşary ýurda geç aýmasa. Ýo ýo sen häzir hiç zadam çözübileňok ýöne şu wagt biz bizem bir taraplaýyn bir tarapy diňläp rişeniýe çykarmaly däl iki tarapam diňläp adalatly sud şeýle bolýar munuň wariandyny wariant onuň wariandynam diňlemeli o şeýdip ony kazyýetiň işgärleri özleri çözerler ony ýöne haçanda bir adam ine şul oglan men saňa bir sorag berjek azik saňa şunu eger sen sen bilsediň türkmenistana baraňda özüňi Şu sudda dakaza edip biljegiňi, günäsizdigiňi, haksyzdygyňy, şol üstüňe atylan töhmetdigini, seniň aslynda onuň şeýdendigini, şol şaýatlar bilen delilleşdirip biljekdigiňi özüňe göwnüň ýetseň we şony düşündirseň ýeňjekdigiňe göwnüň ýetseň barardyň gerek Türkmenistana? Barardym aga men wideo da aldym onda. Barardyň görýäňmi?
Ine türk ine Türkmenistanyň Türkmenistanyň hökümetiniň Serdar Berdimuhamedowyň ýalňyş ştaýda ýatyr. Özüniň Kazyýet ulgamyny normalnyý struktura düzüp bilmedi, aşagyndaky kadrlary normal kadrlar bilen üpjün edip, halkymyzyň öňünde ynam gazanyp bilmedi. Şoň üçin hem ynha illeşlemizdi. Şoňa ynanmansoň, kazyýet adalat bolmansoň, şul illeşlemizem ynha urşa gitsemmi ýa näme etsemmi diýip çykalga gözleýär. Görýäňmi, eger bilsediki, biziň ýurdumyz, prezidentimiz bu gowy, kazyýetimiz gowy, para berseňem, haksyza haksyz çykarýar, haklynam hakly çykarýar. Para berjek bolýanyňam özüni basyp goýberýän ýaly hökümediň bardygyny bilse, şul oglan gaty arkaýyn barardy. Döşüni açyp barardy, Men, men haksyz, men hakly, men, ol haksyz diýerdi. Ol zadymyzy ogurlady, bizem şeýdip gorkuzyp aldyk, hawa, onuň jenaýatam, jerimesem näme bolsa, Medeniýetlije iki iki poýkalymy ne amerikan türmeleri bir nemäň içinde iki poýka bar boldy. Iki poýkaly türmede medeniýetlije türmeler bolsady ol unijat edilmeýän urulmaýan alty adamlyk ýerlerde otuz adamlyk bolmaýan türmeler bolsady aý şu türmä-de gitse men zyýany ýok diýip giderdi şo ýurda. Görýäňmi, adalat nähili wajyp. Kazyýet ulgamy, diniň işgärleri konkretno çöken bizde. Men özümem häzir şu Türkmenistanyň türmesine hiç kimiň girmegini islämok-da, çünki ondan aňyrda näme bolup ýör, bir Hudaý bilýär, birem şoň içindäkiler bilýär. An, iki müň on dokuzynjy ýyly SIZO-da oturamda men on sekiz adamly kamerada otuz iki adam bolup boldum.
İki gaty. iki Onuň gaty.
näme? Ondan daşary bir giden jeza görnüşleri bar. Ho, administratiw jezalar bar. Ýöne para bilen hem ýapyp bilýärdiler ýa-da e, zähmeti e, işletmek nemesi bar. Näçe sagat näme işlerde işletmeli, hojalyk jemgyýetçilik işlerinde. Şuňa meňzeş e, jezalaryň görnüşleri bar. E, ýagny e, aňsatjak neme bilen sypyp we indiki sapar gaýtalanmaz ýalam düşündiriş işlerini geçirip, Şu şu taýyp düşmezlik üçin şo taýda ýörite psihologlar işlese, hukuk goraýjy işgärler işlese, hökümediň aý hökümetden aýlyk alyp şo taýyp gelenlere kanuny düşündirse, indi şu zatlary etmelidigini düşündirse. Eý adamlaryň bara adamlara sen gowy sen gowy adam at diýseň şolam özüni gowy diýip başlaýar ho şony edenoklarda bara Bular diňe men seni basýan, men seni bir näme edýän, suratlaryňy asýalar derrew bir taraplaýyn diňleýäler-de. Boldy wsýo Türkmenistandan ozal hemme kişi gaçmak bilen bolýar. Eý şu ýerde bir polisiýa prokuraturaň elinde düşen özüň bolma komitete boldy basýandan otyrlar çünki basýan diýmese pul ýok para ýok basýan diýmeli ki gözlemeli bu parany bir ýerden maşyny satmaly jaýyny satmaly para getirmeli basylmajak adamyny görkezip para alan ýerleri gaty kän aslynda kanun esasynda bas Tynmaly däl şol adam. Ýöne gorkuzyp öýüni jaýyny maşynyny satdyran haramzada korrupsioner organ işgärleri bar. Siziň çagaňyzdan çykar ogul ow olar ýaly haram iýmäň ow. Ýa birem bar şu efir diňleýän ileşdir size bir zat aýtjagym. Eger şu dogan garyndaşlaryňyzda kazy, prokuror, polisiýa bar bolsa aýdyň ow şolara. Ýa-da ejeňiz, kakaňyz işleýänem bolsa. Eje, kaka, şu puly halalyň gazanyp getirýäňmi-ýa, haramdan getirýäňmi? diýip soraň-ow şony. Ýa bir maşgalaň ojagyny dag edip getirdiňmi? diýip soraň, wara. Iýjek däl diýiň, şu getiren haram puluňy diýiň. Halal getir bize diýiň. Biraz bizem bir talapkär bolalyň-ow, biziň päladan bir giden korrupsionerlerimiz, satyň işini gördi-ow hemme zadyň, wara.

Ýok, aşereke o zat bolup biler, o aşereke seret, ol sebäbi bularyň sen şu wideony gördüň, ol eýýäm köpçülige çykdymy, repressiýa gidip durla şu wagt köpçülige çykan adam eýýäm repressiýować edýärler-de, näme, gürlemez ýalak köpçülige çykmaz ýaly edýärler-de, ol ýalak, ol ýaly iş eden adamy, onsoň muny hökman muny heläk ederler, meniň pikirimçe. Sebäbi köpçülige çykardy o e, ol urlany, urany zat edeni onsoň. Ol Häzir bilýärmi? men- O nemeleri zat etdi, o e, kim o gaýyşnikler surata düşürdi, wideo. Ana şol oglany Lewata. özüni on bäş pudka atdylar, aý. Lebapda bolsa bolsun. Hawa, hawa, Lebapda boldy. Ondan garaz muna hile ederler meni. Uzak sura, uzak wagta basarlar. Bazalary wrodi 15 sutka atdylar. 15 sutka mollasyna çatdylar. Bile mollanyň nime işi bar we ýa-da meçidiň şu kerkiçiniň bile men bilmän görüçem mes 15 sutka atyp çykartdylar. O dalleş sudbasyny bilinmez. Azik. Sen ýagşy podumay, toka samsyklyk edeseň, eger-de gitseň urşa, haýmy? Meniň aýtjak zadym şu, eger-de elimizden nime gelse, liçkamyza ýazyp bileseň, oba. Meniň elimden nime gelse, men postaraýus, oba, sesiň boldy bile men, bir-ikide nomer bar, oba. No, indi bizeden çekinediler, tam, tiki moý vizady, hiç kim bize bilen apşýatsiýa etmedi, ina bu Türkmenistan tarapdan, düşündiň. A tak, Başga bir elimizden gele duran kömek bolsa, gerek bolsa, pažalosla abraşaýasy. No, içkanaka bir şekilde öke gitme, urşa haýyş, pažalosla.